Yuqarı Rada prokuratura islâtı aqqında qanunnı qabul etti, oña köre prokurorlar ğayırdan attestatsiya etilecek, hadimlerniñ sayısı on beşten on biñge eksiltilecek, bu qalğan hadimlerniñ ise aylaqlarını köterilecek. Baş prokurornıñ yañı bölüklerini yaratmağa ve bölge ve vilâyet prokuraturasını yoq etmege aqqı peyda olacaq, baş prokurornıñ mıtlaqqa aliy oquq tasili olması kerek olacaq.
Generalnıy prokuror Ukraina. Ukraina baş prokurorı şimdi bu qanunğa köre sıñırsız bir iqtidar saibi ola, bu baş prokuraturasınıñ idare etilüvi ve hadimleriniñ işke alma ve işten çıqarma aqqında oña keçe. Er kez baş prokuror, onıñ muavinleri ve ne içündir vilâyet prokurorlarından ğayrı, biz ise vilâyet prokurorları da attestatsiya keçmelerini istedik, amma episi on beş biñ hadim attestatsiya keçecek, Bu qanunğa köre olarnı faktik olaraq işten çıqaracaqları aqqında haberdar eteler. Prokuratura yañırtılmaq kerek. E, bunıñ içün mesüliyetli baş prokuror Ruslan Râbışapko, çoq şey onıñ salâhiyetine keçti. Bu em fermanlar, em konkurs keçirilmesi, mına bu attestatsiya sualleri. Menimce, bu bir, eñ çoq eki yıl içinde prokuraturanı bütünley yañırtmaq içün yekâne imkândır. Ukrainada topraq bazarı bir yıldan soñ çalışıp başlaycaq, eki biñ yigirmi senesi oktâbrniñ birinden başlap. Bu aqta Ukraina baş naziri Oleksiy Gonçaruk Kyivde konferentsiya vaqtında bildirdi. Ukrainler öz topraq saibi olacaq, onıñ qullana ve işlete bilecek. Bunıñ sayesinde bu saada ayıñ oyunlarını qurtulmaq ve qanunsız bazarnı yoq etmek mümkün olacaq. Prezident Volodımır Zelenskıy topraqnı tek Ukraina vatandaşları ya da şirketler satın alıp olacaq, dep qayd etti.
U modeli, yaku proponuemo mı z uredom? Ükümet ile beraberlikte teklif etkenimiz model topraqnı tek Ukraina vatandaşları ve ukrain şirketleri satıp alıp olacağını közde tuta.
Toprağımıznı bir yerge alıp çıqaracaq inoplanetânlar aqqındaki laflar saçmadır. Topraq, bu vatandaşlarnıñ mülkü. Topraq bazarı olmağan memleketlerniñ cedvelini er kes bile. Bu Şimaliy Koreya, Tacikistan, Venesuela, Kuba, Kongo ve Ukraina. Minskte üç taraflı kontakt gruppasınıñ oturışı vaqtında Rusiye Donbassta quvetleriniñ keri çekilmek kününiñ tayinlemesine yol bermedi. Söz Lugansk vilâyetiniñ Zolote ve Petrovske şeerleri aqqında kete. Bu aqta üç taraflı kontakt gruppasında Ukraina temsilcisi Leonid Kuçmanıñ matbuat kâtibi Darko Olifer bildirdi, o, reinelerniñ azat etilme meselesinde ilerilevge irişmege nail olğanını qayd etti. Bunıñ ile ukrain tarafı Ştaynmayer formulasını red etmegen, amma öz şartlarını aytqan, Donbassnıñ işğal etilgen bölgelerinde yerli saylavlar keçirmeden evel ateşte tutalılmaq, Avropada işbirlik ve telükesizlik teşkilâtlarınıñ mahsus nezaret etüv missiyasına yiberilmek, Rusiye ordusı ve arbiy tehnikası çıqarılmaq kerek ve saylavlar tek ukrain qanunlarına köre keçirilecek. Kelecek afta New Yorkta Birleşken Milletler Teşkilâtı Baş Assambleyasınıñ toplaşuvında Ukraina prezidenti Amerika Birleşken Devletleri prezidentinen körüşecek. Bu aqta Beyaz ev haber etti. Bu körüşüvge azırlıqnı Volodımır Zelenskıy Birleşken Devletlerniñ vitse-prezidenti Mayk Pens ile telefonen laf etip muzakere etti. Bundan ğayrı olar Ukraina mudafaa qabiliyetiniñ qaviyleştirilme Qırvilileştirilmesi aqqında laf ettiler, Amerika vitse-prezidenti Ukrainada büyük islâat tedbiriniñ amelge keçirilüvine ilerilevni qayd etti ve yañı ukrain akimiyetine bu yoñlişte destek köstermege azır olğanlarını bildirdi. Ukraina şarqında ve Qırımda barışıq basamaqlarını belgilemek içün Amerika Birleşken Devletleri Norman Dörtlügi aytışmalarında iştirak etmek kerek. Bu qararğa Vaşingtonda olıp keçken munaqaşa iştirakçileri keldi. Körüşüvde Amerika Kongressi azaları, jurnalistler, Ukraina ve Birleşken Devletler arasındaki munasebetlerniñ ekspertleri iştirak etti. Anda Kremlniñ Ukrainağa qarşı tecavuznı, malümat propagandasını, işğal etilgen Qırımda insan aqlarınıñ bozulması, ukrainlerniñ qanunsız sürette apıs etilmeleri ve çatışmanıñ çezülüv yolları muzakere etildi.
Menimce, Donbassta vaziyetniñ tınç çezilmesi esnası pek yavaş kete. Aman-aman on beş biñ ukrain öldürildi. Bir million beş yüz biñ kişi yaşağan yerlerini qaldırmağa mecbur oldı. Rusiye, tecavuzcı. Bu memleket Ukraina suverenitetini buzdı. Bu qadar kişi yaralanğan. Rusiyeniñ ayrıtki areketleri başqalarğa zarar ketire. Rusiye, Ukraina topraqlarından öz ordusını çıqarmaq kerek.
Ukrain siyasiy mabüsi Aleksandr Şumkov Rusiye esirliginde üçünci doğğan kününi qayd ete. O, otuz yaşını toldurdı, Moskva onı esassız ekstremizmnen qabatladı. Mabüs nasıl şartlarda tutula ve onıñ alı aqqında mühbirlerimiz ögrendi.
Beş yıl evelsi Menlik inqilâbı başlağanınen Herson sakini Aleksandr Şumkov ilk faallerden biri olaraq Kyivge keldi. Mına o, tam Mustaqillik meydanında intervyü bere.
Sbrejnâ Ukrayini. Ukrayinanı qorçalamaq ve arbiy antımnı yerine ketirmek içün keldim. Men sabıq asker, ukrayin halqına sadıq qalacağıma ant ettim. Şunıñ içün şimdi mındam. İç bir vaqıt ukrayin halqıma hainlik yapmam. Yevromaydandan soñ Aleksandr Herson vilâyetinde Ukraina Silâlı quvetlerine hızmetke ketti. Adliyeci olıp, qaçaq askerlerniñ işlerinen oğraştı. Bunı tizesi Lüdmila Şumkova aytıp berdi. Eki biñ on yedi senesi sentâbr ayında o, Rusiye Federatsiyasınıñ mahsus hızmetleri tarafından esir etilip, Ukrainadan Rusiyege alıp çıqarıldı.
Mahsus hızmetler onı mahsus operatsiyalarda iştirak ettirdi. O bir körüşüvge ketti, bu körüşüv vaqtında psihotrop bir maddenen iñelediler. Tam şu alda onı sıñırdan Rusiyege çıqardılar ve Federal telükesizlik hızmeti vekillerine teslim ettiler. Rusiyede Aleksandr Şumkov esassız ekstremizmnen qabaatlanılıp, dört yıl apis cezasına mahküm etildi.
Cezasını Şumkov Toržok şeeriniñ cezahanesinde çeke. Yaqın vaqıtqacık anda daa bir siyasiy mabüs Volodımır Baluh tutula edi. Azat etilgen soñ, sabıq siyasiy mabüs Rusiye cezahaneleri hadimleriniñ iskenceleri ve qıluvları aqqında aytıp berdi. Ukrainağa qaytqan soñ Baluh Şumkovğa destek bildirmek içün mektüp yolladı.
Şimdi cevapnı bekleyim. Ümüt etem ki, o maña mektüp yollap olur. Men anda er şey nasıl olğanını, bütün bu mehanizmlerni pek yahşı bilem. Yaqın künlerde onıñ cevabını oqup olur dep ümüt etem. Aleksandr Rusiye apishanesinden azat etilgenine inana ve er kesni oña mektüpler yazıp, Ukraina aqqında tarif etmege davet ete. Vsim v Ukraine! Er kesge selâmlar yollap, yahşı kelecek bizni beklegenine ümütlerni kesmemege tileyim. Şimdi küçlerimi ep artta. Olarnı azat etilgenimden soñ devletimizin eşqına qullanacam. Bu vaqıtnı sabırsızlıqnen bekleyim.

Afganistanda terror eylemi neticesinde yigirmi kişi elâk oldı, daa doqsan yaralandı. Memleketniñ cenübinde, Kalat şeerinde, hastahanelernen birisi yanında patlayıcı maddelernen yük maşinası patladı. Patlav sebebinden hastahaneniñ bir qısımı ve acele tibbiy yardım maşinaları yoq etildi. Ücüm içün mesüliyetni özüne Taliban terroristik teşkilâtı aldı. Yıqılğan terekler ve berbat etilgen evler. İmelda tropik furtunası Tehasqa barıp yetti. Bazı mesken yerlerde soqaqlarnı suv bastı. Yelniñ şiddeti saatta qırq beş kilometrege yete. Şiddetli yağmur ve suv taşqınları Tehasnıñ cenübiy-şarqiy tarafında ve Luiziana eyaletiniñ cenübiy-ğarbında olacaq, dep ilân etildi. Ava tahminleyicilerniñ bildirgenine köre, bazı bölgelerde, Yağınıqlar altmış santimetr ola bile. Bu daqıqa bu soñki haberler edi, daa da tafsilâtlıca malümatnı siz UATV saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqay tuñız, salıqnen qalıñız, körüşkence.